Oh yeah! Sou, an hei wiere mer dann bei Rising Storm Schrägstrech Red Orchestra. Direkt dobäi, et ass en ultra realisteschen, ok, zimmlech realisteschen, gi mer bei d'Japaner oder bei d'Amerikaner? Komm, probéier an Amerikaner ze goen. Deen ass bei mir voll. Maja et ass souzesoen en Ego-Shooter mat Eroberung wéi Battlefield, ass alt just e gutt Stéck méi realistesch wéi all gutt déi aner Saachen. Mat dobäi ass de Jeff. Salut.
An ech huelen da mol en normale Gewehrschütze. Jeff wat huels du? Ech sinn M4 Schütze och. Also Partie dauert relativ laang, eng Partie dauert genau 20 Minutten. Da probéieren mer dat ganz mol sou gutt ze hinzekréien wéi méiglech, nee Jeff? Jo.
A wa mer verléieren ass dat zwar geschitt, do kann een awer näischt un. Ass net eis Schold. Well t'ass relativ, jo souwisou ass net eis Schold, mee t'ass einfach relativ schwéier et puer ze spillen, a wa een net iwwert den TS schwätzt oder sou. Mee ech meen awer elo mat der. Ja, ma dat huet nach net ugefaangen. Dat ass alles déck komesch hei, mengen ech dat ze soen. Gesäit déck komesch aus, nee?
Jo, e bëssen. Nawell.
Maja, kuck mol fir alles ze ginn. Jeff, wou bass de drun? Ech si Richtung A. Si ganz weit bou. Si bei A.
Ech hätt elo mol de Flip dobäi hätten, da wär dat ganz blann, well hien ass zimmlech gutt an deem Spill hei. Jo.
Aha, de Film spillt den Titan anscheinend déi ganzen Zäit. Den Déngens Philippe. Jo, jo, de Kersch Bayer. Also et ass méi taktesch, soe mer esou. Putain, wéi schéisst du déi ganz mat dem MG?
Keng Ahnung, ech hunn ëmmer mat menger M eent op en aneren geschoss, deen do war. Op e Friendly Fire wa méiglech, nee? Nee, nee, en Japs. Wéi ee Knäppche muss ech drécken, fir dass ech d'Zil ugewise kréien?
Wéi wéi Knäpp? Du muss du einfach, du kannst Knäppchen drécken, da weist hien der un wou äh, Ziel A, Ziel. Uh, heise Maschinegewehrer. Cool. War immer dann noch ultra realistisch Maschinengewehr.
War schon gerade den Aufgeschoss. Nein, Schoss geil. Sieht cool aus. Also kann ich so was ich will. Wir haben schon wie lang gespielt, nicht so oft lo. Aber mit dem neuen Update vom Rising Storm kriegt ihr ein bisschen mehr Lust darüber zu spielen. Dass also dass e Spill wat soe mer sou ehm. Oh Mörser. Wéi nennt een dat?
Underplayed ass. Also et ass wierklech e gutt Spill, mee et gëtt wierklech net vill gespillt, well well et all esou schwéier ass. Do hannert Jo. ass e Flammenwerfer. En ass grad gefreckt. Ech si grad, ech si grad ënne beim Doomtführer get gespawnt. An et ass mega schwéier sech erëmzefannen an dem Kackspill. Oh frick, ech gesi kee Schwein hei gell. Do uewen ass een. Ah fuck, ech gouf ugeschoss. Dee sëtzt uewen iergendwou am Bësch. Ech hu mech lo mol geheelt hei.
Bam, ee ofgebatscht. Okay, hei gëtt et ëmmer méi sauer.
D'Spill ass e Gespréichs gemaach, also wann een sech wierklech fir en anstännegt Zweete Weltkrich Spill wëll begeeschteren ass Titan souzesoen dat richtegt fir een. Et ass zwar schued et ass nach keen, dass no Russe géint Preisen, Stalingrad a sou, an Japaner géint Amerikaner, wat nach géing feelen wär sou D-Day méisseg. Jop. Wat mengs de? Den D-Day hei, dat wär dach sécher mega. Ja richt, jo. Boah ech klammen mol hei iwwert d'Deckung.
An et ass wierklech net wéi bei Call of Duty dass een ee Kill no deem aneren huet. Vu que dass et wierklech iwwert eng laang Zäit ass a vill méi schwéier och ass. Oh, hei geet eraus. Ech hu keng Anung, wou hei d'Spillterrain ass. Jeff, hëllef mer! Wou bass du? Keng Anung! Ech sinn hei bei sengem. Oh, ech hunn e getraff.
Iergendwou am Bësch op der Kaart. Oh freck, ech lafen mengen ech an déi komplett falsch Richtung. Oder mussen si vun ierndwou ugräifen? Ech mengen si gräifen vun ierndwéi un, du muss einfach nëmme bei denge Positioune bleiwen fir. Ah et ass eng Ver.
Ah oh Humph. Gutt ze wëssen. Ech mengen mir sinn an der Mëtt an si gräifen vun 3 Säiten un, iernd esou eppes. Jo ech mengen.
Mä ech ginn op. Ech gi lo an den Haus eran, ënnen ënnert d'Haus. Do ass nämlech en MG mengen ech dran. Wou war dat lo? Dat war hei vir, nee? Ah, hei ass dat. Jeff, ech sinn lo op der Positioun A mengen ech. Okay.
Ech gi mech do lo op en MG klaken. Äh, du bass hei. Positioun A. Ech sinn op B.
Da kuck mol dass ech d'Zëmmer stéiss. Jo mir sinn elo op Positioun A an ech hu elo d'Mëtt am Fong am Viséier.
Positioun A ass am Camp, nee?
Positioun A ass dat wat ganz lénks op der Kaart ass.
Wéi kucks de dat scho méi? Mat der mat M fir Map. Jo M kanns op d'Kaart kucken, jo. Ah ok, dat ass do lénks, jo. Ech mengen op dëser Positioun kréien ech net vill Schëss of hei. Komm ech mol kucken, hei weider riwwer. Ja ech gesinn dech schon.
Also probéier mol fir déi heiten Hütt ze halen. Woah hie blockéiert mech hei einfach. Dat ass hielt hin roueg hei gell.
Du fährst op aner Plaze vläit méi krass. Ah, dat huet mech beschigelt, dat wollt ech lo net. Also wéi gesot. Mir sinn elo net absolut Proen an deem Spill hei. Ah, Dir musst och, wat och relativ cool ass, wou d'Arma-Veteranen sech och wäerte freeën, Dir musst Äert Gewier op Distanz astellen. Dat heescht, esou ass op, mengen ech, 100 Meter oder esou. An da kënnt Der dann hei, wéi Der elo gesitt, esou wäit erop goen, wéi méiglech, fir d'Distanz richteg anzestellen. Mee ginn et hei iwwerhaapt Géigner, oder?

Also d'Spill ass wierklech, also mécht richteg Spaass wann ee mol bis Géigner fënnt, ne?
Oh jo.
Sou ech ginn hei an de Bunker mol ran, hei ass schon ee klenge Bunker.
Ech hu schon och e Bunker mat MG.
Putain gell. Ech gesi kee Mënsch hei.
Okay ech si grad erëm ofgeschoss ginn um MG.
Du gesäich guer net wéi Géigner sinn a wien deng Leit sinn.
Si sinn op bass op 10 nach ëmmer gell? Nee ech si lo op do wou ugegraff ginn ass. Méi AC do. Oder Mëtt.
Hei ass och op Distanz. Putain. Mein Herz dat steht irgendwie. Ah, mir sinn do, okay, jo. Ba, gesäis du mat, wéi ech wou ech sinn? Ähm, Ech du bass sinn hei wahrscheinlech och op deem Camp, nee? engem Maschinnegewehr an engem, an engem Bunker. Jo, jo. Ja, ass an der Mëtt. Ech géing emol Géigner ofschéissen, wann ech géing Géigner fannen! Ja, ech hunn ee mat enger Granat emgeknall, ofge-.

Oh putain gell. Ech wëll net stierwen.
Dat hunn déi Jongen och deemools gesot, wéi se hei gekämpft hunn.
Mee ech muss einfach soen, dass se se wéi vun anere Shooteren ultra gäil gemaach hunn. Dat ass richteg realistesch. Den Dschungel gesäit richteg schéin aus, schéin detailléiert, och wann et méi eng al Engine ass. Spigelt de Pazifik-Kampf richteg gutt zeréck. Gesäit wierklech béis aus.
Ech war elo mei net op Historical.

An dass och mat Deckungssystem wat ech relativ cool fannen.
Jeff hei geet et souguer Falen fir dass je héiers wann de Géigner kënnt. Wéi gäil ass dat gemaach. Dass zwar gutt dass mer ons d'Erweiderung kaf hu gell.
Et huet d'Stéck gelount.
Aha 16 Euro.
Bon musse kucke, putain dat ass ja scho déck vill ageholl gell. Muss kucke fir déi Plaz rem anzehuele gell.
Mee jo, mee wou ass déi Plaz? Ma kuck op denger Kaart einfach. Sou, ech hu mech haut emol an e Granatentriichter erageheit. Muss just kucken, dass ech ee fannen hei. Ech mengen, déi dräi Dinger sinn ons Virposten an d'Mëtt, dat ass den Haaptdeel. Ka gutt sinn, jo. Iergendwéi fannen ech hei keen. Mee et wär flott wa mer géingen e puer esou al Zweete Weltkrich Veterane vun Äerch, Leit iwwer déi léiwer hunn, heizou motivéiert kréien, well mir sichen, mir siche wierklech Leit mat deene mer kënnen dat hei Spill spillen, well ze zwee ass dat schonn, et ass cool, mee et wär nach méi cool. Boah ech lafen an ech lafen an ech gesi kee Mënsch hei.
Ma ech och iergendwéi.
Hey, wéi gäil! Hei ass sou, hei ass sou klengt Lach, wou d'Sar sech verstoppt huet, an da wann ech laanscht komm ass, bass d'Sar rausgesprong. Ja, ja.
Et ass e bësse schäiss, wann se vun dräi Säite kënnen ugräifen. Wéi soll ech dann do, wéi soll ech dann erëmfannen, putain! Boah, ech sinn elo schonn hannert der Positioun, mir kënnen se zeréck eroberen. Sou, ech ginn elo A zeréck eroberen. Merkt, mir mussen op d'Mëtt ver-, mir kënnen dat hei net méi zréckeroperen. Mir mussen op d'Mëtt verteidegen. Gesäit och esou aus, hunn ech och grad gemierkt. Dat sinn apu Anfängerfeeler vun eis. Jo, mee ech hunn nach keng Ahnung, wéi dat Spill da richteg leeft, gell? Majo, ech och nach net.
Boah, da lafe mer erëm zréck, gell? Boah, ech bleiwen hei, gell, well da kann ech si vun hannen huelen. Ok, esou schwul wéi et kléngt, gell? Eeh, du bass sou eekleg.
Mee dann zieh dach iwwert déi Deckung do, Heipi, do. Mitrailleur anti-char, cool. Ech gesi kee Mënsch, gell? Geh vu, geh dohinner wou geschoss gëtt. Dass hei uewen. Si sinn hei, si komme vun.
Ech kommen erop op de Da. Bierg.
Ah do ass nach eng Positioun déi gëtt nach gehalen. Tapfer gehalen. Ah Okay. jo, ech hu gesi, wach, ech ginn dohinner. Nee se ass verreckt vergiess. Oh wat ass lo geschitt?
Artillerie Artillerie pass op. Ech mengen ech sinn virhin op eng Minn getrëppelt oder Artillerie. Artillerie war mengst du? Ja mir mussen op d'Mëtt lafen. Waart ech kuck mol ob ech ka kee Maschinnegewier huelen. Ah nee ech kann de Flammenwerfer huelen. Beises! Gëtt mer e bëssen Action mam Flammenwerfer. Gitt dat wieren. D'Bomm ass Flammenwerfers. Flammenwerfers héich entzündlech. Jo, ech gesinn si lo. Okay, komm mer ginn op déi Positioun, Jeff. Si schon op der Positioun gaang. Jo, oh, ech klammen mech hei grad op d'Bréck wéi grousse Jong. Boah, ech wëll net verléieren, gell, dat wär mega traureg. Schleppen hun einfach mol no. Sie steht mei déck um Wee, um Wee, gell? Oh, ech hun grad ee getraff! Einfach blann, blann geschoss! Dat ass gutt, dat ass en Erfolleg. So, mir musse lo dohinner, okay. Oh fuck, ech muss ee fir anescht mech eruschläichen. Yes, hei ass ultra krass, Mann. Se haten déi ganz Zäit Artillerie beschoss hei.

Gell? Egal, mir haten jo awer Spaass, nee? Geet jo och ëmsou. Jo, och Spaass, dat ass och. An et huet ee jo och elo a Wierklechkeet Plaze verluer an der erëm ageholl, ne? Jo.
An et geet jo net drëms et ëmmer ze gewannen, wéi bei Call of Duty. Jo.
Advanced Warfare, meng Iwwerschwongen. Zu Thompson grad. Hei, ech leien net gär Positioun, fir ze snipen oder fir ze schéissen aus der Distanz. Hei geet och grad duer. Fakt sein an Sack niwwelt hei. Jo.
Kënnt och all shit. Dat ass awer direkt anescht ass wanns de keng Botten dobäi hues sou. Mhm, dat si méi Gëscht hu mir realistesch. jo géint Botte gespillt, dat war jo richteg sauer. Boah, ech greiw mol Granaten, dat hëlleft villäicht.

Wann ech hagin eeër Viséier kréien da wär ech frou. Oh dat huet schon ierwéi eng Granat.
Oh ekel well deet Gold ultra wéi. Se ergräifen carrément vu vir elo mengen ech.
Jo. Wow hei gëtt een no dem aneren ëmgenüt gell. Vu schéissen se?

Ech gesinn keen eenzelen Agriff. Jo ech géif jo och net stierwen awer zimlech oft. Ech hun elo zwee Stéck ëmbruet an denger ganzer Partie hei. Dat kann och sinn well mer d'Map vun ënnen kennen.

Zeiken irgendwo do fir am Dschungel gell. Hu grad eng vun eis Leit emgeluecht, gudd. Dat ass emmer gudd. Bësse friendly fire muss och sinn, déi Moment ze mat hire schäiss Artillerie gell. Boah ech glaw ech bleiw op de Buedem gell. Fir ass dat scho méi fir op de Buedem ze goen. Alt. Alt. Ah jo.

Kann ee soen wat ee wëll, gell, et ass richteg schéi gemaach. Jo.
Wow, do ass grad een op d'Brand. Ah, si hu Molotov-Cocktaile mengen ech. Jo, si hunn e bëssen aner Saache wéi mir.
Oh gutt, op der Tommy Gun hei eppes ass. Dat ass esou béis gemaach. Vläicht kann mer Iech herno jo och e Match weisen a Stalingrad oder esou. Sou, lo heescht et mol op d'Knéi erofgoen. Oh putain, wou ginn ech elo erëm ugeschoss? Wow, du sëtz esou gutt verstoppt an deenen Hecke, gell?

Blödsinn.
Ja, ich hoffe, du wirst verlieren. Bleib auf den Knien einfach.
Bleib auf den Knien, mein Junge. Ist ja so einfach, ey.
Du bist einfach an den Rauch rafeiern, gell?
Ja, das ist die Instinkt, wie ich das kannst, man. Ordre du Commandant. Einfach nemmen nach drop haalen. Oh fuck, den MG Schützen gouf grad erleedegt hei. Oh fuck ey. Chef, was, wat bist du do? Sin op der Seit man, do sin der och deg vill. Seit ass komplett voll. Ech si bei der, ech si bei der. Komm Waffenbrüder, mir gin alles Chef.
Schéngt et ok awer do ze sinn, nee?

Fuck! Ech sinn nach ze domm fir mech ze leeën, gell? Dass de Gras vergiess hues. Ech mengen mir packen dat hei, gell?
Jo, misst goen.
Nach 50 Sekonnen.
Sekonne, jo. Checken eng. Wéi gesot, wann Iech interesséiert fir d'Spill, wann Iech interesséiert fir den Zweete Weltkrich a fir e bessere Realismus wéi am Call of Duty. Da kommt bei ons, hei fannt der äre Meeschter, also mam Spillkousch. Temps restant, oh zou, eng Verlängerung ageluet, gell?
Iwwerziehung, da ass Sex awer vergiess et.
Ok, si rëm gestuerwen! Mee ech kann, ah lo kënnt e fir d'lescht iwwerliewen gekämpft mengen ech. Nee nee, ech kann enke spawnen mengen ech. Nee ech net.
Dach kuck ech war am spawnen. Bei iech awer net.
Wéi du net?
Ech konnt net spawnen elo gell. Ok. So elo schon an d'Spill eran.
Souwisou elo geschoss gell. Blödsinn, wa mer ageha wa mer gehal kréien da gewanne mer. Schatz war bësse kack gell mat extra Zäit. So komm lass mir packen dat. Mir ass grad nach en dick béise Gamertag agefall, wou am Fong mega dreckeg ass, awer och witzeg. Specki.
Hei zack een ofgeknallt man. Blann drop gebaatscht. Okay fuck dat gëtt rem meescht gell. So ech muss déi Steierung awer onbedéngt an de Kapp kréien gell. Jo jo ech och.
Wann een 300 Spiller spillt gell dann.